Ydw, yn amlwg, um, mae rhaid ni wella'r yn perfformiad uh, o ran uh, yr etholyd cyffredinol, ond um, dwi'n meddwl bod pobl yn dechrau gweld yn union be di dylanwad ni uh, fel grŵp lleia fewn y cynulliad i ddeud y gwir, bod ni wedi cyflawni llawer, ym myd addysg yn benodol, ond yn amlwg dw i hefyd yn sefyll ar yn record i yma yn y gogledd. Mae yna ddewis clir i bobl ym mhob rhanbarth, ond yn arbennig yma yn y gogledd, rhwng o fi ac prif ymgeisydd UKIP, sef y dyn sydd wedi bod yn cynrychioli Cymru, neu un o'r rhai sydd wedi bod yn cynrychioli Cymru yn Ewrop ers nifer o flynyddoedd, a dwi'm yn gweld bod yna lawer o hwyl o ran dylanwad o ran Nathan Gill yn Senedd Ewrop. Dwi'n meddwl beth sy'n poeni bobl yym ydi rhestri aros yma yng Nghymru. Mae rhaid i ni cael rhyw fath o drefn ar y system yna a'r ffaith bod yy pobl gofod aros yy o fewn adrannau damweinie o achos bod nhw methu cael gweld yym i doc- i meddyg teulu. Yy felly dwi'n meddwl bod 'na brobleme yy sydd yn yn gyffredin ar draws Prydain i ryw raddau, ond am ryw reswm mae'r sefyllfa yma yng Nghymru yn waeth na nag mewn unman arall. Wrth gwrs, dyn ni ddim yn rhedeg y y gwasanaeth iechyd, ond mae rhaid i ni yy ch'mod cymryd y y y gweision sifil mae i i gyfri i ddeud y gwir, yym ag o be dwi'n i weld mae yna yy adran go fawr ym Mae Caerdydd, mae rhaid i ni ofyn cwestiynau ynglyn â pha fath o ddylanwad maen nhw'n cael o ran y ffordd mae gwasanaeth iechyd yn cael ei redeg, ond hefyd dwi'm yn gweld, wrth gofio wrth gwrs bod 'na ddau brif weithredwr erbyn hyn yn y gogledd wedi cael eu diswyddo i bob golwg, yym, ac eto wedi cerdded i ffwrdd efo yym setliad eitha' teg, yy, ma' rhai'n deud yn yn annheg i ryw radde, yym, Dwi'm yn gweld bod y pobl 'ma'n cael i i i galw i gyfri i ddeud y gwir, yy a dwi'n meddwl bod 'na yym ma' rhaid i ryw weinidog yym cael ryw fath o drefn ar y sefyllfa. Yym 'dyn ni wedi bod yn yn trafod efo myfyrwyr o fewn yn plaid yn hŷn ond hefyd efo yy Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr a mae'n amlwg erbyn hyn mae Brif broblem ydy costau byw myfyrwyr i ryw radd yn hytrach na'r na'r ffioedd dysgu. Yym felly 'dyn ni 'di deud bod ni'n cael gwared yym ar y grant yy ffioedd dysgu a be' fy' ni'n gwneud ydy yy rhoi grant yy byw yy i myfyrwyr. Mi fyddwn ni hefyd yn cynyddu y grant sydd ar gael i'r myfyrwyr hynny o gefndiroedd mwya' difreintiedig sydd ar gael ar hyn o bryd yn cynyddu hynny. Yym, ond yn amlwg, mae hynny yn creu sefyllfa lle mae rhaid i ni ddeud fydd rhaid i'r myfyrwyr yna dderbyn cyfrifoldeb o ran yym y ffioedd dysgu eu hunain. Dwi'n meddwl bod angen i ni edrych ar y sefyllfa o'r o'r crud i ddeud y gwir. Mae rhaid i ni gwestiynu pam o fewn rhai ardaloedd tydi teuluoedd lle mae'r dda- y y y rhieni yn siarad Cymraeg ddim yn cyflwyno'r iaith i'w plant. Yym tydi'r patrwm ddim yn yn gyson ar draws Cymru, mae 'na gwestiynau'n codi yna. Yn bendant mae 'na gwestiynau ynglŷn â polisïau addysg o fewn rhai siroedd. Yym, dwi'm yn credu bod y cynlluniau strategol addysg Gymraeg wedi bod yn lwyddiant. Dwi 'di bod yn eistedd ar bwyllgor sy' 'di bod yn cwestiynu yy y ffordd ma'r rheine wedi cael eu gweithredu. Ond ddim addysg ydi'r yr yr yr ateb i gyd, wrth gwrs. Does 'na ddim yy does 'na ddim budd i ryw radde os 'dyn ni yn rhoi'r addysg 'ma i'r plant a ddim yn rhoi cyfleoedd iddyn nhw dderbyn a a defnyddio eu Cymraeg yym ar ôl i nhw gadael ysgol, ac ar hyn o bryd does yna ddim math o o gynllunio o ran yy y sector gyhoeddus yn benodol i wneud defnydd o'r yym dinasyddion Cymraeg Iaith newydd 'ma sydd ar gael erbyn hyn ar draws Cymru. Ac os 'dyn ni'n derbyn bod ganddo ni'r hawl i fenthyg, ddyle bod ni'n yn benthyg ar gyfer Cymru gyfan i ryw raddau. A be sydd angen i ni wneud ydy cael ryw fath o gynllun o ran isadeiledd lle 'dyn ni'n gweld yn union lle mae'r problemau. Mae'n rhaid i ni gael tegwch, i ddeud y gwir, ar draws Cymru. Ond yn amlwg, dyn ni 'di deud, fyswn ni'n creu banc datblygu Cymru, fyswn ni'n gyfrifol am y prosiectau mawr 'ma, ac yn amlwg, fyse rhaid i ni edrych ar faint yn union ma' Llywodraeth Prydain yn gadael i ni i ni fenthyg, ond hefyd pa fath o arian preifat gall i i i gael ei ddwyn i fewn i Gymru. Fyswn i yn bersonol yn gwrthod cydweithio efo UKIP, o achos bod i egwyddorion nhw yn hollol groes i bob peth ddaeth efo fi i fewn i wleidyddiaeth yn y lle cyntaf, felly fyswn i ddim yn barod, ac os oes yna unrhyw sôn o fewn ym mhlaid i, fyswn i ddim yn barod i dderbyn hynny. Be sydd angen o fewn y pum mlynedd nesaf ydy Llywodraeth gref sydd yn mynd i'r afael efo rhai o'r problemau sy'n yn gwynebu ni, a felly mae'r pythefnos yna ar ôl yr etholiad yn mynd i fod yn bwysig iawn, a be fydd rhaid i i bob plaid wneud i ryw raddau ydy gweld yym sut maen nhw'n mynd i gyd-weithio ac os ydy'n bosib i nhw gytuno yy rhaglen ar gyfer y pum mlynedd yna. Tydi yym y gwahaniaethau gwleidyddol yng Nghymru ddim yn yn yn eang iawn i ryw raddau. Yym, ond dwi'n meddwl bod hi'n bwysig bod ni yn yym cytuno yy ar raglen o fewn y pum mlynedd. Ac i ddeud y gwir, yym dyna beth sydd o bwys, ddim yy be fyswn i yy yn awyddus i weld, clymbleidio efo'r Blaid Lafur na cymbleidio efo Plaid Cymru a'r Torïaid, yym ond dwi'n meddwl y- mae'r rhaglen yy sydd o bwys erbyn hyn.